Үтүө күнүҥ, күндү Дьүүллүүс сүбэ уонна кыттааччылар! Мин аатым Антипина Андрианна, Орто Халыма улууһун Хатыҥнах орто оскуолатын сэттис кылааһын үөрэнээччитэбин. Сөбүлүүр суруйааччым Степан Додоскинов хоһоонноругар биир дойдулааҕым, таайым, самодеятельнай композитор Федор Роббик айбыт ырыаларын билиһиннэриэхпин баҕарабын. Степан Егорович Додоскинов Поэт, прозаик, СССР уонна Саха СССР культуратын үтүөлээх үлэһитэ, Үөһээ Бүлүү улууһун Иккис Боотулуу нэһилиэгэр Атырдьах ыйын сүүрбэ күнүгэр тыһыынча тоҕус сүүс отут үс сыллаахха төрөөбүтэ. Тыһыынча тоҕус сүүс алтынныс сыллаахха Бүлүү долгуннары диэн хоһооннорун бастакы кинигэтэ тахсыбыта. НВК-ҕа Геван редакция режиссерунан, салаа сэбиэдиссэйинэн үлэлээбитэ. Үөһээ Бүлүү, Аабый, Анаабыр, Орто Халыма, Эбээн-Бытантай улуустарын бочуоттаах олохтооҕо, РСФСР уонна ЯССР культуратын үтүөлээх үлэһитэ, үөһээ бүлүгэ Степан Додоскинов кыракый, кыракый, атынан кыракый орто оскуолата баар Федор Ильич Роббек тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэҕэ иккис сыллаахха Орто Халыма оройуонугар Березовка диэн дэриэбинэҕэ төрөөбүтэ. Кини кыра кылааска үөрэнэ сылдьан музыка сыһыаннааҕа биллибит, гармошкаҕа, балалайкаҕа оонньуур эбит. Тыһыынча тоҕус сүүс сэттион биирис сыллаахха бастакы ырыаларын мелодиялаабыт Филипп Филиппов тылларыгар айхаллаан сахабыт кыраайын уонна сылгыһыт ырыата диэн ырыаларын айбыта. Бу ырыаны радиохорга артыыстар ыллыыллара, онтон элбэх ырыаны айбыт, сүүсчэ ырыата ылланар, беуһунча ырыата Саха көмүс фондатыгар баар. Федор Ильич Роббек ордук элбэх ырыаларын Степан Донскийның хоһоонноругар айбыт. Хатыҥнар бу ханна бардыгыт, Хаар кыраай вальса Катерина Захарова кэриэһигэр кэрэ куоларга уонна да атыттар Степан Дадыскины Федор Рубиктыын үчэйдик билсиһэллэрэ, доҕордуулар эбит. Федор Ильич ыллыаҕын нап-намын ырыаны диэн ырыанньыгын икки тыһыынча сыллаахха таһаттарбыта. Республика көмүс фондатыгар киирбит Федор Рубик ырыаларыгар Степан Дадыскинов хооннорун Эмиэ ырыаны буолан киирбиттэрэ Халыма буоругар олортум, Өҥөр миигин Халыма, Федор Рудбек ырыаларын ырытан, чэнчийэн көрдөххө кини араас темалаах мелодия айар эбит. Холобур, патриотическай тиэмэҕэ, лирическэй ырыаларыгар оҕолорго аналлаах ырыалар. Ол курдук, Ийэ дойду ырыаларыгар Степан Додыскинов маннык хоһооннорун киллэрдим. Халыма буоругар олортум, Аҥар миигин Халыма лирическэй ырыаларыгар эн ааккын сипсийбит эбиттэр, ыллыаҕын нап-намыын ырыаны. Оҕолорго аналлаах ырыаларыгар суһуох туһунан ырыа уйгурбатын түүҥҥү чумпу. Мин Степан Дадыскинов хантан кимтэн киҥнээҕин, хантан хааннааҕын билбэт эрдэхпинэ хоту дойду киитэ диэн саныыр этим. Улаатан эрэ баран саха литэрэтиирэтин интириһиргиир буолан эрэ баран кини үөһэ Бүлүүттэн төрүттээҕин билэн олус соһуйбутум. Үөһэ Бүлүттэн төрүттээх суруналыыс суруйааччы Хотугу кыраайын хоһуйара бу орто дойдуттан барыар диэри бу тиэмэтин ыһыктыбакка бэриниилээхтик үлэлээбитэ. Мин ийэм икки тыһыынча сыллаахха Степан Додоскинов Орто Халыма кэлэ сылдьан ыыппыт оһуохай күрүгүгэр бастакы миэстэ ылбыта. Степан Додоскинов хоһоонноро киһи кутун, сүрүн сэргэхситэр, үчүгэй ис хоһоонноох буолан мелодистар элбэх ырыаны айаллар эбит. Олор истэригэр мин таайым Федор Степандович Федор Робек Степандович кинохоонноругар элбэх ырыаны суруйан хаалларбыта. Ол ырыалар билигин да кулууппут сыанатыгар ыллана тураллар. Билигин эһиги истиигитигэр Сир Степандович кино тылларыгар Федор Робек мелодиятыгар ыҥыр миигин халыма.